wazio mũharĩ mũthuri mũrata wakwa ngũmenyai ĩĩ we nĩ mũkũrũ no akĩrĩmĩte tenei ĩĩ rĩrĩa milioni yarĩ bata kaĩ rĩu ĩtarĩ bata nĩkĩ ũrahũtia milioni ũguo we niĩ ndiraiga ndĩrĩ ĩĩ no hĩndĩ ĩyo rĩ ĩĩ ndiarĩ nyoneki tita rĩu Ĩĩ, na yakoragwo na andũ atare thikũ ici rĩ ĩĩ, o na tũtiaragia cia milioni ĩĩ. twaragia cia mamilioni mĩrongo magana na angĩ makaria ũhoro wa bi Mbii nĩ ndũ. ĩ bilioni Tĩ mbirioni. ũngĩneo bilioni rĩ Ĩĩ, wĩrwo ũtare rĩu na mĩaka ĩyo yaku rĩ ĩĩ. ũngĩcoka kwa mũkũmbi ũtarĩ warĩkia gũtara itoĩ nĩ cigana ĩĩ nĩ kũganda moko ona hakiri we we we we tigana na icio ĩ Eh. hetia mũthuri ũcio ũranjĩra rĩu rĩ ĩ ngũkwĩra mũthuri rĩ ĩ akĩrĩ na tũindo ehe tondũ nĩ agĩcũkũmbĩte tene rĩrĩa kwĩragwo gũtarĩ mbũca ĩĩ nĩguo rĩu thigũkũ ya kĩrĩsimathi rĩ ĩĩ oyaga mũkaĩ ĩĩ magatonya nda ya rwĩgĩ nĩguo ndege-inĩ ĩĩ haiya magagĩcĩrĩrĩkaĩ ĩĩ kinya mambaca gwĩcamba na maĩ ma cumbĩ Tondũ tũindo makĩrĩ natuo. Tũingĩ ma. Nĩguo. Rĩu mũthenya ũmwe marĩ mũkawa ũrĩ hakuhĩ na iria-rĩ. Ĩĩ. O makĩrĩa tũindo twao-rĩ. Rĩu mũthuri ũyũ na mũka. Ĩĩ-rĩ. Ĩĩ. Hagĩũka mũirĩtu mũthaka-ĩ. Ĩĩ. Agĩũka enyogondete ũguo ta mũrarũ-ĩ. Ĩĩ. Agĩũka o harĩa mũthee maikarĩte na mũka. Nĩguo. Akĩinamĩrĩra mũrũme. Ehe. akĩmũmumunya ikai Mwah! atĩ ndũ akĩmũmumunya ikai ĩĩ na agĩcoka akĩohora o enyogothete agĩthiĩ na atĩrĩrĩ Eh, mũkarĩ oro hau ĩ no coke ũnjĩre ti kĩmumunyano ta kĩa jundasi mũikarĩri ũta etagwo mũsikariota ti mũikarĩriota o ũrĩa getwo rĩu-ĩ Ĩĩ. rĩrĩa mũkonire mũrũme nĩ amumunywo-rĩ Ĩĩ. ĩ munyu-munyu Ya kĩmumunywo. Aya, agĩathamia kanua ta thobana ya namba inyanya akiuga hĩa we nũcio akũmumunya Mbere yakwa maico-inĩ. ĩĩ Ehe.

Ha, akĩhũrithania ngiraci na njuici ici kwa Ah, ĩni akĩrakara Eh, akĩmwĩra ndĩrenda o rĩu rĩu ũmũthĩ ũyũ tũtigane ndĩrenda divorce ndĩrenda tũtigane tũtigane biũ na andũ acio rĩ Eh. mena mĩaka igana erĩ mũthuri arĩ na mĩaka mĩrongo mũgwanja na ĩtano Ĩĩ. nake mũka mĩrongo mũgwanja Hi, hi, hi. ĩnako gacungwa nĩ ta mĩrongo ĩtatũ ũguo Ĩ, gũtirĩ ndetoĩ ĩyo-rĩ Eh. nĩ mĩtugo ĩtarĩ mĩega ĩĩ ĩĩ na mũthuri wĩ na mĩaka ta ĩyo ĩĩ mũtumia rĩ ĩĩ oiga nĩ egũcoka kwao rĩ ĩĩ akĩrwo nĩ mũthuri atĩrĩ ĩĩ ndari yakwa akorwo nĩ ũkwenda gũcoka rĩ ĩĩ no sawasawa no atĩrĩ ĩĩ Ta rora wone ũtonga wothe ũrĩa twĩ naguo nĩ witũ tũrĩ ithuerĩ. Nĩguo. Ta itũ ciothe twandĩkĩtwo nawe. O ithuerĩ. Ĩ kanyamũ gothe kega twandĩkĩtwo nawe. Kĩndũ gĩothe ndĩ ndĩ nakĩo nĩ gitũ nawe. Nĩ gitũ nawe. Hatirĩ gĩakwa nĩ citũ nawe. Nĩguo. Thabarĩ cia rũraya tũthiaga nawe. tũthiago ithuerĩ ĩĩ ũcoke uge nĩ ũgũthiĩ atĩ nĩ ũndũ wa kairĩtu ta kau mamarĩ Eh, aigua ũguo rĩ eh, aigua ciugo icio eh, aririkanio maũndũ ma ũrĩa me maingĩ ĩĩ na amenye ũrĩa kũragithia mũthee indo ĩĩ ehe akĩhorera ĩĩ na akĩgũicagũicia ngĩnji he marakara makĩrikĩra ĩĩ ehe mama kwĩhũgũra nĩgetha arore kana he mũndũ ũkuonete gĩcanjama kĩu-rĩ Ĩĩ, akĩona handũ kona-inĩ ĩĩ, mũthuri mũrata wao-ĩ ĩĩ, mena mũka nĩguo. nao no indo ciao mararĩa No indo ciao maratheca. ĩĩ Nĩguo. na mũthuri ũcio nĩwe wamarũgamĩrĩire ũhiki Ĩĩ, akĩũria mũrũme atĩrĩ ĩĩ. Ĩ kaĩ ũrĩa arĩ kamundia ndĩrona harĩa mena mũka Hehe. kana nĩ maico ndĩraira Ti- Tiguo. mũrũme akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. ndũhĩtĩtie nĩ wacio Mũndũ nĩ kamundia na mũka. ĩĩ Nĩguo. o hau rĩ Ĩĩ. hakĩrĩ na rendi ĩngĩ Ĩĩ. akĩmũria nake ũrĩa nũ ndĩrona ainamĩrĩire he kamundia akĩmũmumunya ikai ikaimena mĩtugo ĩtari atĩa muze akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. ĩyo nĩ njungwa yake ĩyo nĩ njungwa ya kamudia onake arĩ na njungwa ĩĩ mama rĩ Ĩĩ. akĩra mũrũme atĩrĩrĩ Ĩĩ. gacungwa kao rĩ Ĩĩ. ai nĩ gakũrũ mũno na gagacongiha Ati, ati. akimwira tarora tuguru twakoi Eh. tuhana ta twa zitovu ona kama gaitu atĩrĩ rĩu gacungwa gatuĩka kao githe ndoiguĩte rwĩmbo rũrũ kĩinwo atĩrĩrĩ Eh, ngoro cia andũ a anja nĩ nĩ hũthũ hũthũ. ndũrĩra subscribe tafadhali hihinya button ya subscription nĩgetha video njerũ ũgakorwo nĩ ũrahota kũmĩona kana nĩ ũramenyithio nĩ youtube there's something new maũndũ nĩ mega